Nadi kanyo. Nadi kanyo.
Uwuoyo koda? Eh.
Iriyo nade?
Ariyo maber. To kiwuoyo gi ng'ato ok isod machiegni gi ng'ato miwuoyo Wacho godo no ya. wacho palo sekodi.
Waseneno kilera inyamo kinya donjo e puodho. Awda donjo.
Mora mora matinata na wachoki mtu. Kwani wacha? Ah, wakue, wakue. Cham cham kido kani kwa mbaya.
Cham chia. Chia kwa.
Oduma chia kunoka.
Oduma chia kunoka. Beran be. Oka biro kata doyo. Ma puotha koro nitiere jok moko nyocha keto koro miyo na. Koro ibiro miyo. Koro abiro miyo. Na bende a a. Kaka ne ni kon. Na be akala kala ni wendo gweng. Oh. Ah, adhi limo dana koni mm. tawachika ta aneni ye kokonda nakal amosi oh.
Awahero welo, welo en gima welo ber kabisa, awahero welo. Mano ber, kara kore ka koro i imora mogik. Oh. Anto, ati luonga no nigi bat. Mm. Okay. Benda nyingi no mit.
Benda ja Kisumo lakini koro abiro limo usia kona. Oh. Biro limo dana. Mm. Raw maber Nyasaye ero kela bapo karomo kodi. Ai timo maber.
An be mae dalawa ena ni koro puodho ni neche baba na wena nikech wan mana nyiri ne onge wuoyi koro momiya miya puro ah, kapok ayudo ko kara mm. mana nyiri lilo e wan mana nyiri lilo wan nyiri adek ariyo osedhi tedo koro an mapod andala Kara mano ber. Kara mano ng'ich. Koro sama baba odich to puodho ni nyocha nindo. Koro ranyisi ni wawa pur kar mondo puodho nindo. Kara mano ber.
Mm. Ber nwango ng'ato be nanyalo dhiyo. Anyalo dogo Kisumu. Koso. Mano to tiende ang'o? Donge.
Imora kata dan kora be akawi bed bed ng'eto. Igocho oh. njowadu osekawo. Koro mm. in midong singo na. Bende wakawi yadhi ibed ng'eto. To kare koro kiwuo anena kaka ibiro mondo timni vetting. Koro an gima nyalo wacho mm.
wachung buti machiegni kama mondo koro tem na bete an ema timo ni bete okay eh. onge wach an gima da wach ni mana ne chunya ogombo ni mondo waerre kodi mm. abende a agombo na bed gi nyako machal kodi kama koro idanyuoma koso Manto abo wacho kaka ndalo songo. Idwaro nyuoma koso idwaro osiep? Adwaro osiep.
Koso idwara mar lesha? Sani oyieni wacho gimoro amora midwaro, koro kibiro mm. tibiro gi ajenda motegno. Koro nikech ing'eyo niya kiwacho adier kawuono ok ichieng' mikwongo nena, aseganeni kadiriyo. Ojakalo ga kamano.
Ojakalo ga.
Aseneni. But niche, ah, but niche be kabiro koni le. Mm. Yoni bakala kala ka ng'eyo ka gweng' chalo. Akoro wacha nena gik ma in go. Kara, karangi to agombo ni mondo abed kodi achiel. Mm. Mondo ibedo osiep to wach ma nyuomi to wabo neno kaka ndalo somo koro idwaro osiep adwaro osiep eh, koro ang'o ma in go ma dhi miya yie bedo osiepna Ah, gima an go to en na kaka inena nena modong' to wabo loso nyaka ng'e ni tiyo kanye In jahigni adi? Isenyisa ni ja Kisumo. Eh, Kata mana sani onwang'a wuok e tich moro. mm, itiyo kanye?
Kora bende tich matiyo to ma- matiro to bende onge. Mm. Be akonya konya dawa tich dala ka an go. To be pod- bende pod asomo. Eh, iwacho ni ja Kisumo. An Ja Kisumo. To idwara osiep. Nadwaro osiep.
Tiwacho ni pod isomo. Pod asomo.
Ikonyo dau.
To koro mano tidhi rita nade? Ah, kaka dhi riti to we dewo. Mm. Kwasechopo e ot, mm. wabiro neno kaka gik moko biro bedo. Ot ok wadhi chope nikech wacho maber ni nyombo to pod onge pachi. Nyombo imiyo pesa.
Koro dong with time tabo abo abro abro mana nyombo. Mm. Lakini gisige sani mm. pod walosa losa era. Ja Kisumo. Adwaro ni mondo aket tiji mayot nikech ang'eyo kaka baba na en. Emomiyo gik mana penji gi adwaro duoko chuth. Ok iti manyiso ni onge pesa pod i depend kuom jonyuolni. Ikonyo dau dala. Eh. An bere bere adak gi baba wato wena puodho anyalo puro kata puodho ok en mara kamano. In ikonyo dau dala. Eh, akonya dawa lakini ah, Mano dau monyuolo mama un nikech ja Kisumo odonge. Ako- Eh, lakini- biro ka neyi. lakini korwa kocha Mm. abende an gi puodho maduong' To mane- bipure.
mane babu owena To bipure.
apure Tang'o momiyo ing'eny ing'eny ka neyi. Eka ne nyaka be alim dawa mondo ane ka dawa bende dhiyo. Ineno gima timore sani? Mm. Hera ok cham, ok cham mm.
ka kech owuok. Yeah. Tinde ji ok cham hera. Yeah. Eh, koro kinya biro na tinyisa ni hera idwaro ni mondo wabedi to lweti ni nono. Lwetaki ni nono.
Eh? Donge wacho ni ok iti nyathi sikul? Ok ati lakini abende chien kocha mm. an gi puodho. Donge ma penji niya.
Ah. Ere gik ma in go manyiso ni nyalo rita? An kod puodho.
Mm. Sani be asomo dan puodho no kase somo ta nyalo anyalo neno ka nyalo puro puodho no. Ineno wiya ni kende.
Inano. Malo pare. Ah. Eh. Longa ni. Ah. Aluf ariyo mia abich. Mm. Lada gi. Ah. Siling aluf achiel mia abich. Ah. Eh.
Lakini Mano pok adhi e gik moko, mago mana basic. Hmm? Koro ing'e ni kibiro, Eh. to nyaka ibi kinyalo miya gik man godo gi plus more. Iwinja? Eh. Eh, ok era kende. Eh.
Apende an kaka wuodu wuodu Wuod jo Kisumo. Mm. An abende ok ayot. Abende abro temo. Gik miwacho go te, maga bo timo ni. Eh. Maga bo timo ni. Ibo timo tima gi dhogi, koso ibro timo ni in go. Koso koro nikech koro, mm. idwara, koro in be nyaka prove yourself, eh? Koro itimori ni

Jakisumo.
Wachane, wachane Nyasaye. Kaka ni biro ka, ah. e kaka idogi. Yeah, Nyasaye kik weya kamano. Eh, ok anyal wuok e ngima ma average. Mm. Tadonje poverty kaneno gi wang'a. Ah, ah, ok idonje da.
Ok idonje da. Ok da donje kata in ok didonje. Oh, ok anyal wuok. Ngima mantiere ni. Mm. en middle maber kendo awinjo kober koda afadhali kata koro babu opidha nawuog ka mm. kachaka donje dhier

Nakababa nitiere moko mokidhigo to kata kidhie kidhi e restaurant ah. nitiere moko michama chabe menu kore ma
adagi ah, ah. ukakawi hata ili Kisumu taya yao. Ndio ndio Kisumu. Nyasi yao, ukakawi nyasi yao, yeye maana kama yao.
Nyasi yao.